ɛɛ obi a wɔn bɛ gye o japadeɛ asisi atena so woyɛ wokɔ police station yɛn nyɛ yie sɛ obi agye o japadeɛ agye o japadeɛ atena so adeɛ a wa wonim sɛ ade wei ɛyɛ mi deɛ wobɛkɔ police station wofa lawyer ɛnyɛ yie ɛyɛ sunsun mu dwuma o ti aseɛ wohu mi the great one tɔgbi. okay. herbalist mm. spiritual herbalist mm-hmm. yɛbɛ saa so uh, problem ne nyinaa yɛbɛ sɔvi ɛyɛ dɛ ama o ebi wɔ hɔ no obetumi anya obetumi anya kɔtasɛm o da a ɔbɛkɔ no na ɔmo akyekyere o wontumi tɛ atoɔ na mɔkɔ kɔte no na kɔnta kɔyɛ dɛ akɔfa nye o ba wonim sɛ adeɛ adeɛ woka no yɛ wodeɛ paa bɛhu me tɔgbe kuro yɛbɛgye o gyapadeɛ dɛ ama o ɛyɛ sunsum asɛm na meyɛ dɛ Meka, mede da wase. Ewe mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ yɛma mo akwaaba ɛnɛ awia so ɛde aba Kabachat TV so. Ɛnɛ so mmere no aduru sɛ yɛde yɛn dada dwumadie a ɛyɛ Amammerɛ Fie ɛna ɛde brɛ mo. Abrɛ abrɛ nyinaa m'asɛm baako a ɛyɛ a na metaa meka ne sɛ mmere bi a yɛtwee mu no yɛhu sɛ yɛn nananom de amanneɛ, amammerɛ ɛne ahama aduro ɛna ɛde dii wɔn dwuma. Nea wɔkyerɛkyerɛ wɔn mma ɛne nkwadaa a. hyɛ wɔn ase no, yɛhu sɛ wɔsua saa nneɛma no, ɛsee wɔn yie. Ɛno nti saa mmerɛ wei deɛ, yɛde ato yɛn ho so sɛ Kabata TV yɛbɛkɔ ɔman afa no nyinaa, na afei amammerɛ ne amanneɛ a yɛgyaa to hɔ no, yɛbɛsan asan akɔfa de aba biom, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛsua adeɛ de afiri mu na aboa yɛn na aboa yɛn ne yɛn nkyirimma. Ɛno nti saa mmerɛ wei deɛ, yɛne ɔpanin baako bi, yɛboa pin ɔpanyin baako bi a yɛpɛ sɛ yɛne ni di nkɔmmɔ ɛnti sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ wo first time wohwɛ yɛn a station a wohwɛ ɛyɛ kabacha tv subscribe o subscribe wie a nyan ntoboaseɛ twɛn soma wo sɛ ɔdɔma bi bɛba ɛwɔ wo screen no ase na afei wamia ɛdɔm no so fiti ɛnɛ ɛkɔ video foforɔ bi a yɛde bɛto yɛ channel no so no ɔne first person a wosan ɛbɛka afei so mɛsrɛ sɛ wobɛkɔ facebook Facebook no so yɛ Kapacha TV. Like page no na yɛ forward anaasɛ share video no de ma yɛ na comment bi a ɛwɔ hɔ no gyae to hɔ ma yɛbɛkenkan na afei nea ɛwɔ mu no biara no yɛde bɛto dwa de ama wo. TikTok nso follow yɛn, ɛno nso yɛ Kapacha TV. Nti saa bere deɛ yɛgye nkrasɔ kakra bi yɛkɔ na sɛ yɛba a yɛne ɔpanyin ankasa ɛbɛstate adi nkɔmmɔ. Twɛn yɛn soma yɛba. Mpanyinfoɔ yɛsan ama mo akwaaba biom ɛde ba Kabacha TV so. Yɛda mo ase sɛ mo agye bere ɛde ama yɛn agye yɛakorɔtoɔ aba. Afei deɛ yɛrebɔ apen ɔpanyin ankasa na afei Yɛne no astate di nkɔmmɔ. Ɔpanyin, yɛma wo akwaaba ɛnɛ awia so de ba Kabacha TV so. Ah, okay, agya.
Yɛ ho yɛ, megye sɛ yɛ ho yɛ, yɛ ho yɛ, megye sɛ obi aho yɛ. Okay, nti for the benefit of the that, ɛma nkurɔfoɔ a wɔn ehu da anaasɛ wɔn hu saa dwumadie wei ba na wɔn nim nipa ko a yɛne ne ɛredi kɔmmɔ no, yɛpɛ sɛ wobɛbɔ wo din de akyerɛ wɔn. ne baabi a wowɔ, na afei wo dwumadi a wode wɔ no, wobɛma yɛn ahwɛfoɔ ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnɛ dwumadie no yɛbɛde bɛhyɛ aseɛ yi. Yo, mate, eh, me nso meda wo se sɛ wotumi ma me ɛkwan wei sɛ meda wo se. Okay, first, yɛfrɛ me Tɔgbe Kulu. Tɔgbe Kulu. Tɔgbe Kulu. Okay. Eh, anaasɛ meyɛ spiritual herbalist. Mm -hmm. Mete wei gya. Mesa yale ɛka yale anaasɛ ahaban deɛ meyɛ ahaban ho dwuma paa kankan me dwuma a me me me metae yɛ paa obi a wɔn adwi adwi mu ha wɔn paa obi a adwi mu ha wɔn paa ɛɛ adwi mu ha wɔn saa ɛwɔ time bi anaasɛ ɛwɔ year bi yɛntumi anhwɛ wa yɛntumi nhwɛ wɔ biom wote aseɛ baanu nso saa no wɔn de wo baa na yɛhwɛ a, ɛbɛtumi aho, ɛbɛtumi ayɛ yi a meka kyerɛ wo sɛ we mɛsa ne yale ama wo. Nti ahwɛfoɔ yɛne tɔgbe akulu na ɛredi nkɔmmɔ ɛnɛ awie nti ɔse ɔwɔ nsɛm baako anaa nkyerɛkyerɛ mmienu bi a ɔde bɛkyerɛ yɛn ɛne asɛm bi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔka ɛde kyerɛ yɛn ahwɛfoɔ ɛne me sɛnɛ ɛbɛyɛ a Yɛn nso yɛbɛhu nea ɛrekɔ na yɛabɔ apɛn no na nkɔmmɔdi a ɛwɔ hɔ no yɛn ani di. Enti ɛɛ, deɛn nti na ɛnnɛ awia yi woato nsa de afrɛ yɛn? Ɛɛ, ɛnyɛ biribiara, nneɛma bi no mu me nte aseɛ. Mhm. Te sɛ Ghana anokɔre ɛyɛ ɛyɛ a nni hɔ. Okay. Anaasɛ asɛm asɛmpa no ɛyɛ a yɛyɛ ayera. wote aseɛ yɛyɛ ayera ɛno nti na ɛyɛ sɛ obi no mu ɔmo nnim adeɛ no ba da bia ɔmo gye ɔmo ho agu tv tv station bebree wodoɔ bebree wɔmɛtumi ayɛ sɛ wodi ɔmo kyi a ɔmo ntumi yɛ ɛna yɛ nananom dwuma ɔmo ɔmo yɛ no kura yɛ starte dwuma yɛbɛ starte ahaban dwuma no ahwɛ wo wɔn kasa wobɛhu sɛ nipa korɔ wode aba no na adeɛ ɛyɛ no no ɛba fam asa na nipa kora no bosom dwuma no ahaban dwuma yɛ nananom ɔmo mfa agye sika o Mhm. wobɛhwɛ nipa korɔ no basisia no biribi asesa ɛdeɛ nti na biribi asesa na ɛyɛ dada ɛyɛ dada ɛyɛ dada ɛyɛ dada adeɛ a wonim woka sɛ wonim deɛ woyɛ bi da wobɛka sɛ no na woyɛ dɛ woyɛ nti no mi asɛm a meka no obi ahu mi masa masa obi a ɔyɛ yareɛ mhm. masa na bɔdamfoɔ yare kora bi afiri mi fɛ ndu wɔn ama tiɛ wote aseɛ ba mi mi ntumi fa obi picture ɛbɛto gya Sei sei sei ne sei. Ok, nti nea wotumi yɛ wɔ w'asoɛɛ no, yɛpɛ sɛ woyeyɛ no nka baako baako na wokyerɛkyerɛ mu de ma yɛn ahwɛfo sɛ mm. wɔbɛyɛ a wɔbɛhu ade pɔtee a woka ho asɛm. Mm, ma ma ma ma madi kan ayi baako. a ah, ɛyɛ ɛdambɔ ɛda ɛdambɔ obi adwene no mu ka wɔn no mm. ntam saa no ɛnunu obi wɔ hɔ adwene Deɛ ɛtae kɔ so saa nneɛma no paa no, obi wɔ hɔ no, ɔdwi anaasɛ ɔpɛ biribi anaasɛ ɔde obi ka anaasɛ eh, asɛm bi atu no ɛna asɛm a ɛtu no no ɔnim sɛ asɛm no sɛ asɛm no bɛtumi atu no by that by that time atoa nso na adwene no eh, biribi a ɛyɛ sɛ yɛ ahoma na ɛhyehyɛ ato hɔ biribi ebi nya pam baako pɛ Adwene no ase saa nti no ɛyɛ ahaban wode bɛgugu ama nipa no ne hwene mu na so mu ɛbɛkɔ ahaban no na ɛbɛhyehyɛ nipa no n'adwene asa na ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛba fam ɛwɔ sɛ na ɛyɛ a wo ne nipa no bɛkasa wo ne ni bɛtena fie nkɔmɔ wo ne ni bɛdu ebi wɔ hɔ nso ɔbɛtumi ama n'adwene yɛ dɛ aba fam ɛna bi nso wɔ hɔ no yɛhyɛ da na ɛtu ma wo Okay, na mpɛpɛ sɛ mebisa sɛ apart from sɛ nipa ɛredwen na ɛde ɔhaw anaasɛ nipa no ɛredwen bebree a ɛna ɛde ɔhaw ɛbrɛ no na ka mepɛ sɛ mebisa sɛ ɛdeɛ mbio ɛna nka wohu sɛ apart from ɛdwen a nipa no ɛdwen eh, abɔda ɛde dambɔ ɛba eh, ɛdambɔ ne deɛ ɛwɔ kwan bebree so wonim biribi obi wɔ hɔ wotew fie o ba wɔ family bi ɛfɛ kyerɛ ɛkɔkɔ yɛ adeɛ a ɛno yɛ dɛn ɛpɛ ba ɛyɛ wo na ɔde kɔ yɛ adeɛ no wo nim nti wowɔ hɔ no adeɛ no bɛtumi aba wo so ɔno so yɛ yɛ ne asɛne ama nipa no back wotim aseɛ nti ebi wɔ hɔ yɛ tɔma nipa no ebi wɔ hɔ no ɛɛ ne ne ne fiefoɔ bi na ɛkɔ yɛ biribi ɛna ɔsɛne adeɛ no ma no ti sɛ ɛno na ɛbɛbɔ dam asa na ano bɛyɛ dɛ ɛbɛtumi anyɛ ne sika. okay nti sɛ obi obi so bɛtumi abɔ odua ama ba ɛdam ase. obi bɛtumi abɔ odua ama n'aka o. na ɔbɔ dam ɛna ɔni sika sikafo bebree wɔ wɔn fie wɔn wɔ sika obi nipa koro yare hyɛ dan no mu ba mo ntumi nfa pia bɔte sɛ wɔn sa ne yareɛ ɛnu na ɛma ne sika no o tɛ ɛɛ nti no obi wɔ hɔ no adeɛ ne stati saa no onyɛ ne ntɛm a nipa koro no bɛsɛ ɛna obi yi so no ɛnyɛ sika. Wote aseɛ? Nti ɛbɛtumi asi sɛ obi bɛka sɛ ɔbɛkɔ aduro so na dosini no bɛka kyerɛ ne sɛ mo fa wo nipa wei se bla wonim wote fie mm. wote fie ɛyɛ saa abi wɔ hɔ ɛyɛ saa na ɛsi okay okay a second one wonim bibi yɛ a yɛwɔ hɔ no yɛyɛ bibifoɔ no me meka ne plane woyɛ bibini na woka sɛ Anaasɛ wo yɛ wo yɛ fraud dwuma wo ne brɔfo no mu yɛ dwuma kasa no ntɔ so wo ne ɔmo kasa ɔmo nti wo bisa ɔmo adeɛ ɔmo ma ɔmo ɛno ɛnyɛ bɔne o ɛnyɛ bɔne brɔfo no mu ɔmo tete Ɛdɛn nti na wo wo se ɛnyɛ bɔne? mi misa sɛ ɛnyɛ bɔne brɔfo Because wo se wo pɛ nukuri ɛɛ mi nukuri die. ɛ ɛ ɛnyɛ mi mi pɛ nukuri die deɛ nti a mi kasa ne sɛ brɔfo no mu ɔmo tete nana no mu. dwuma yɛ nana no mu ayɛ ama wɔn no no ɛnu ɛnu so akatua na nkɔla no mu nso ɛsua na wɔn yɛ dɛ wɔn gyegye nti woyɛ woyɛ obi a woyɛ woyɛ gangster woyɛ fraud fraud master wontumi yɛ wokyate ɛnyɛ yie a wobra mi yɛbɛ bɔ mpaeɛ atwa kokɔ ɛbɛyɛ yie ɛbɛyɛ yie. nti so ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ na sɛ obi ba wɔ hɔ. disɛ wɔn ni client. nti o o o fua fraud nsuwa. ɛ fraud fraud yɛ nya fraud ɔhun. te sɛ akwadaa no safrod dwuma no nso no me ɛnyɛ sɛ me ɛba wobɛgye borɔfo kwan deɛ ɛnyɛ borɔ ɛnyɛ bɔne. nti woyɛ ma no akɔgye bibini yɛ. o oh, dabi hwɛ bibini kura bibini picture na ɔde bɛba me nkyɛn ɛnyɛ bibini picture ɛyɛ borɔfo wọ́n ti ase ẹ̀. ti jí sẹ ọdi obroni ọka sẹ. obroni obroni ẹẹ obroni fa picture no bla ɔno ɔbɛ sɛne osika ɛnyɛ bɔne wote aseɛ woyɛ no nso no na polisi ba ma ɔmo sɛ ɔmo bɛdi ɔmo dea ba borɔfo no mu deɛ ɛsɛ sa ghana kora no ɛsɛ ɔmo ma ɔmo kwan anka me kora ɛsɛ ɔmo ma president no ɔmo ma nkɔla no mu kwan
ae na nkɔla no mu ɛgye sika firi ɔmo nkyɛn mpanyinfoɔ sɛ yɛde ahɔhoɔ nso na kyikyi kuro ɛno nso yɛ saa ɛno nso yɛ saa bɔ anka ɔmo bɛyɛ papa ama yɛ a by this time ɛnsa hyɛ ɔmo aseɛ na ɛhyɛ still they are slave o ti aseɛ. ok nti wo wadwem no o gu so dwen sɛ still we are still under them. still ɔmo ase a na yɛ wɔ ɔmo ase a na yɛ wɔ. nti sɛ obi ɛ flɔ de wɔn ɛ ha. awo mi ɛ ha mi ɛ ha mi ɛ ha mi mi ɛ ha mi nkura ɛ ha mi. ɛdiɛ mbiom.
ɛɛ ɛɛ diɛ mi saka ni sɛ ɔhun ɛ ɛwiase a yɛ wɔ no. obi obi wɔ hɔ a ɔnenam kɛkɛ o ɔnenam kɛkɛ na ɔbɛka sɛ ɛ me a meyɛ sika ne twente twenti e eh, ba sisiɛ no me sika sisa me sika me bibi asɛe wonim deɛ ɛkɔ so adeɛ ne starte yɛ sa no ɛsɛ wotuɔ na mɔ deɛ ɔbi ɔso ɔbi ɔ spiritual mu no wokɔ ne nkyɛn wokɔ ne nkyɛn woka hwehwere no wode akɔnkyɛ papa dɛn na wohu wɔ me ho na meka akyerɛ wo ɛnyɛ afei na wobɛka wo problem akyerɛ me o na mi mayɛ dɛ na maka akyerɛ wo sɛ o oh, wei wei sei na ɛsɛ yi o nyama wote aseɛ wonim sɛ sika bi wɔ hɔ obi bɛ obi bɛkɔ kɔgye firi busu mu hɔ na ɔbɛtɔ adeɛ wɔ store no mu o store no nyinaa bɛkɔla ase saa
tumi bi wɔ hɔ saa ee ɔbɛsɛe ɔbɛsɛe o store no sɛ obi bɛkɔ akɔgye sika ɛwɔ do so na
ɔbɛtɔ adeɛ wɔ hɔ na ɔde asɛ yɛ onyama ɛnti ɛne sɛ obia ɛbɔ ne ho ban apɔnkye akokɔ ɔmo ni na ne no oni sɛ ɛnyɛ aboɔ bia na ɔmo wi nwura ɔba ɛtɔ dɛn bia ɔbɛhu sɛ aboɔ bi no ɔmo kɔ wi nwura ɔbɔ ne ho ban ɔprotɛti ne ho
okay nti sisi a me na metɔn ade wɔ me store okay ɛna wode wo sika bɛtɔ ade wɔ me hɔ me nso menim sɛ ebia saa sika no a wode mentumi hu sɛ nipa pɔten wei ne sika ɔde bɛtɔ ade wɔ me hɔ no ɛna ɛma saa ɔhaw no nti me saa nipa korɔ no ɛdeɛ na ɔsɛ sɛ ɔyɛ anaa deɛ na wobɛyɛ aboa saa nipa saa nipa korɔ no gye so wankasa ɔtɔ namɔ baa ho sɛ ɛnɛ ɛnyɛ yie wokɔfa loan na wokɔhyɛ adwuma no mu wokɔ fa loan, wohyɛ adwuma no mu, wotɔ deɛ no wia sika a wo calculation sɛ ɛyɛ interest a ɛbɛba no na nso asa te. Second one, third one, eh, me ma no koraa nduru third one, first one, second one, ɛsɛ wotu anamɔ bi no ho sɛ biribi sɛ yi wɔ wo kyi wɔ ho ho mu.
Okay. Wonim, biribi sɛ yi wɔ wo kyi, ɛna kankan ni. Kankan deɛ a, deɛ me sa me last me kasa a na yɛ deɛ atwa so no. Wɔn kasa onim sɛ tame ni hɔ. Onim bibi. Atɔfoɔ wuo. Atɔfoɔ wuo. Mhm. Obi a owuo no o family bi ewu atɔfoɔ wuo no. Sɛ accident.
Accident no wɔn no. Yɛ titefɔɔ no yɛ wɔn amena a yɛbɛyɛ asa na yɛbɛkɔ kɔ si wo saa nipa korɔ no a onya accident na asa na ɔwo o by ne mmerɛ no wɔn nya firi wo wɔn nya yi wo firi hɔ no na wɔn kɔ si wo beebi a onya accident no ɛsɛ ɛkɔ firi ɛkɔ firi wo kra ɛfiri hɔ ba Ghana wɔn nyɛ nti no beebi a ka nya accident biara ɛsa na bɛdu ayia no sa nipa korɔ no no sunsun mu no ɛwɔ hɔ nti no ɔsa pɛ mogya foforɔ mɔ. Ɛna wo a adesadeɛ no si wɔ wo fie na wosa kɔsi wo nua no no obi bɛsa nya sa ɔtɔfoɔ wuo no ara wɔ fie. Okay.
There is one question na ɛwɔ mu adwuma mi pɛsɛ mi ka ɛde fa sa ɛtɔfo wuo na. Okay. Okay. Sɛ obi nya akwanhyia sɛ ka accident anaa nsuo ayi obi. anaasɛ agya ahye obi a, amanfoɔ mpɛ ɛ mmerɛ pii no mpanyinfoɔ se saa nipa no yɛmfa ne mba fie. Hmm. Yɛkɔ even sɛ wɔn de ne kɔ motiri koraa na sɛ yɛkɔ yi ne wɔ motiri a yɛmfa nipa no mba fie. Mba fie. Adɛn nti na ɛte sa? Deɛ nti? Ɛɛ ɛyɛ amammerɛ kɛseɛ. Ɛkyerɛ sɛ wonwu yie.
wonwu wɔ kwampa so. wonwu wɔ kwampa so ɛkyɛ sɛ wonyɛ obi a wobɛbɛ nipa wobɛbɛ nipa korɔ no mantam ɛyɛ saa nso na samanpɔn no mu no obi a ɔmu ɔmu yɛ tɔfo wuo no wone ɔmu na ɛbɛkɔ kɔ nate ah, nti sɛ me woyale na wowu ɛnyɛ ɔtɔfo wu na wowu ɛno no sɛ wowu na samanpɔn mu a wone wɔn a wɔyɛ saman wɔ hɔ o saman wɔ hɔ sam ee eh, masa saman wɔ hɔ obi a ɔbɛka sɛ saman ni hɔ ɔboa saman wɔ hɔ saman wɔ hɔ masa biribi wo maame wu anaasɛ wo papa wu ɛna wokɔ biribi a wobɛkɔ biribi kɔkɔ tu a anaasɛ wofa biribi mu wo maame no ɔbɛsu daeɛ aka kyerɛ sɛ seesei na ɛkɔ anaasɛ biribi a wokɔ no ɔma wobɛdu hɔ po ɛno no ɛno no ɛno no ɛnya dipa o wobɛsu daeɛ na ɔwerɛ fie a ɛnya dipa ebi wɔ hɔ o daeɛ mu na ɔmu de ogyapade bɛɛ dɛ ɛbɛbrɛ o nti ɛno nso no ɛyɛ ayadeɛ a ɛyɛ sunsum mu yaleɛ ɛno nso yɛ sunsun mu ɛyɛ sunsun mu yaleɛ na wɔn de brɛ wɔ ase wɔ sunsun mu spiritual mu. ok nti saa atɔfowo no a yɛnfa nipa ne mba efie no hmm. yɛbɛtumi afa amammerɛ kwan so ayɛ biribi ade ama nipa no na yɛde na aba fie abɛyɛ n'ayie. ɛnu no ɛyɛ obi a wɔn nim amammerɛ mu te sɛ Ahaban dwuma wei a yɛka no, ɛdi ahaban na ɛbɛkɔ kɔ yi saa nipa no ne kra wɔ lɔre kwan mu. Sɛ na ɛyɛ a ne family no mu ɛnyɛ dɛ ɛnsa nya saa akwanhyia no yɛ dɛ ɛbia mu ba wɔn yi nipa korɔ no sɛ first titifoɔ no mu no wɔn bɛtu otu wɔ hɔ baabi a nipa no wu wɔn bɛtu otu ayɛ nyamanyama abobɔ nkosua na wɔn start yɛ nyama no wɔn bɛfire sama no afiri hɔ ade akɔ samanpɔ mu ba wɔn nyɛ nti no saa nipa korɔ no wɔ hɔ no wɔbɛsa frɛ obi foforɔ. wote aseɛ ɔbɛsa frɛ obi foforɔ wɔ samanpɔ no mu nti o o o o describe. ɔmo ɔmo ɔmo wura firi amammerɛ no nti mi mi mi pɛ sɛ mi kan. ɛnyɛ wobɛka sɛ ɛɛ mi mi fiefoɔ no mu no ayatɔfo wu nkɔ na ɔmo wu deɛ esi no ɔmo ntumi si ano ɛno na egu so frɛfrɛ.
deɛ ɔmo ka no.
nti ɛɛ ahwɛfoɔ yɛne tɔgbe ɛkulu ɛna egu so edi nkɔmɔ awa ha. Ɛ, yɛn mmere no deɛ, ɛnɛ deɛ asɛ mmere no akye yɛn ankasa. Ɛ, nti yɛpɛ sɛ Nana ɔmfa n'asɛm a ɛtwa toɔ ɛmfa to dwa ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛ yɛde ɛnɛ dwumadie no ɛbɛba ne wieɛ na ɛda foforɔ no yɛbɛbɔ apɛn no na afei yɛdi nkɔmmɔ a ɛdɔ mu yie paa. meda ase meda meda ase meda ase.
wasɛm a ɛtwa to.
ɛno ɛno na ɛyɛ obi a. wɔbɛgye wo gyapadeɛ asisi atena so woyɛ wokɔ police station ɛnyɛ yie sɛ obi agye wo gyapadeɛ agye wo gyapadeɛ atena so adeɛ a wa wonim sɛ ade wei ɛyɛ mi deɛ wobɛkɔ police station wofa lawyer ɛnyɛ yie ɛyɛ sunsun mu dwuma wote aseɛ wohu mi the great one tɔgbi
okay. herbalist mm.
spiritual herbalist mm -hmm. yɛbɛ saa so uh, problem ne nyinaa yɛbɛ sɔvi ɛyɛ dɛ ama o ebi wɔ hɔ no obetumi anya obetumi anya kɔtasɛm o da a ɔbɛkɔ no na ɔmo akyekyere o wontumi tɛn ato na mo kɔ kɔɔte no na kɔnta kɔɛ dɛ akɔfa anyi o ba wonim sɛ adeɛ adeɛ woka no yɛ wodeɛ paa bɛhu mi tɔgbe kuro yɛbɛgye o gyapadeɛ dɛ ama o ɛyɛ sunsun mu asɛm na meyɛ dɛ Me ka, me de da wase. Sunsum asɛm na Tɔgbe Ɛklo ɛka. Nti wo a wowɔ saa ɔhaw ne amaneɛ wei mu bi no, wo fefa nneɛma bi te sei, wo gyapadeɛ na obi agye afiri wo nsam, wo so daeɛ a ɛ, wo nkae saa nneɛma no, ɔse ɛyɛ sunsum yareɛ, nti wobɔ pee ɔno a, Ɔbɛboa wo na woayi wo ho de afiri saa ɔhaw ne amaneɛ no mu. Ɛno nti sɛ ɛnɛ ne wo first time na wohwɛ yɛn a, mɛsrɛ sɛ wobɛ subscribe to the channel a ɛyɛ Kabakya TV no, na afei woatwɛn kakra dɔm bi bɛba w'aseɛ na woamia ɛdɔm no so fiti ɛnɛ ɛkɔ. Video foforɔ bi a yɛde bɛto yɛn channel no so no, wone first person a wosan bɛka. Afei nso like yɛn Facebook page Ɛno nso yɛ Kabata TV no. Share video no, wo share video no a na wagyae wo comment de ato aseɛ hɔ. Yɛbɛkenkan na ɛho mmuaeɛ biara no yɛde ama wo. Saa nso na yɛwɔ TikTok. TikTok no nso yɛ Kabata TV. Ɛno nso follow yɛn, share video no na afei nea ɛsɛ sɛ wosua, mensua, ɛne wo nnamfofoɔ nso wɔbɛsua na asen yɛn anaa yɛde bɛbɔ abira pa wɔ ɛnnɛ mmerem ne yɛn daakye no. Ade boa yɛn yie. Nti meda wo ase sɛ Ɛnnɛ nso woagye bere de ama yɛn. Ansa sɛ yɛbɛsan ahyia bere mu no, asɛm baako a ɛyɛ a meka ne sɛ, wohyia wo nua wɔ kwan ho a, na woakyia no nsɛm, wobisa no sɛ ne ho te sɛn, esiane sɛ wiase no a yɛwɔ no nnipa nsɛ hwee. Me a midi ɛnnɛ dwumadi no ho nkyia me, me din de Nakote Solomon Sande. Ansa sɛ yɛbɛsan ahyia bio no, yɛne nananom ne Awurade Nyankopɔn gyaa mo. Ɛmepa, wobɛsan ate yɛn nka. Bye bye.